Ун төн белән ант итәм. Галимнәребез әйттеләр, Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә шунда, менә шушы аятьләрдә, Зул-Хиҗҗәнең беренче ун көне белән ант итте. Ягъни менә бу безнең бүгенге көндә яши торган көннәр белән ант итте. Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу галәйһи вә сәлләм үзенең хәдисләрендә шулай ук бу ун көнне билгеләп үтте.

Аллаһ Тәгалә өчен иң сөекле эшләр шул була. Сорадылар, Эй Расул Аллаһ, хәтта җихадтанмы? Җихад, беләбез инде, әйме? Аллаһ юлында тырышу, хәтта үзенең малыңны, үзеңнең җаныңны Аллаһ юлында фида итү, хәтта шуннан дамы? Хәтта шуннан да диде. Хәтта шуннан иллә мәгәр, әгәр дә кеше үзенең бөтен малларын Алып җиһадка чыкса һәм үзе дә кайтмаса һәм малы да кайтмаса, иллә мәгәр шуннан гына өстенрәк түгел. Җәмәгать, бу бик зур сүзләр аслында. Әгәр дә уйласак, менә бу ун көн турында, әлбәттә, башка хәдисләрдә, башка Изге эшләр турында, башка көннәр турында Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм мактаулы, фазыйләтле шундый хәдисләр сөйләде, бусы фазыйләтле, бусы яхшы, ләкин болай җихадтан да зуррак, дип әйткәне юк. Димәк, аңлыйбыз, шушы ун көн бик әһәмиятле һәм шушы ун көндә изге эшләр эшләү, Бик мухим, изге эшләр эшләү, ягъни бөтен изге эшләр. Нәрсәләр беләбез, нинди изге эшләрне, бөтенесен эшләү хәерледер. Җәмәгать шушы ун көндә, менә без хәзер сезнең белән шушы ун көнгә кердек, и елның иң зур ике көне бар.

Аллаһ Тәгалә Арафат көнендә колларының күңелләренә карый, һәм әгәр дә анда бер бөртек иман булса, ул аның гөнаһларын гафу итә. Бөтен иманлы кешеләрнең, бу хәдисләр, бу мин уйлап тапкан әйберләр түгел. Хәдисләрдә әйткән пәйгамбер сасына. Аллаһ Тәгалә мәрхәмәт белән карый кешеләрнең күңелләренә, һәм әгәр дә анда иман бар икән, бер төк кадәр Аллаһ Тәгалә аның гөнаһларын гафу итә. Арафат көнендә җәмәгать, без беләбез, Арафат көне бердән бер көн елның качан хаҗ кылып була. Ягъни башка вакытта әгәр дә без сезнең белән Арафат җирлегенә килсәк, мин хаҗ кылам дип булмый. Башка хакында килсәк, булмый. Бары тик 9 нчы Зулхиҗә көне генә Арафат җирлегенә килеп, без анда басып дога кылабыз һәм Алла Субхана ва Тәгалә шушы Арафатта тора торган хаҗиләр белән фәрештәләр янында горурланып, мактанып тора, Карагыз, минем колларым килделәр, миннән өмет итәләр, дип. Шушындый зур көн һәм бу көнне без сезнең белән иншаллаһ 9 Зулхиҗа көне Арафат көне без сезнең белән кем булдыра барыбыз да ураза тотабыз. Иншаллаһ. Сөннәт ураза тоту һәм шушы көндә әгәр дә ураза тотса кеше, пәйгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, Аллаһ Тәгалә аның Үткән елның да, киләсе елның да гөнаһларын гафу итә, иншаллаһ. Бер көн ураза тотып, ике ел гөнаһлардан арынабыз. Ничек тотмаскаймы? Ике ел гөнаһлардан арынабыз бер көн ураза белән, иншаллаһ. Аллаһ Тәгалә барыбызга да насыйп әйләсен. Шушы Арафат көне, нәкъ менә бу беренче ун көнендә Зулхиҗҗәнең, Раббыбыз Аллаһ биеклеген күрсәтә. Унынчы Зулхиҗә, шулай ук елның иң хәерле көннәреннән Корбан көне. Ягъни шушы көндә, җәмәгать, кемнең арабызда нисабы бар, 51 мең акча, бурычлардан тыш, хаҗәтләрдән тыш булган 51 мең акча булса, ул кешегә корбан чалу ваҗиб. Ул корбан чалырга тиешле. Пәйгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям корбан турында бик күп хадисләр китерде. Аларны иншалла киләсе атнада сөйләрбез. Ләкин сез белегез, корбан чалган кешенең корбанның каннары җиргә төшкәнчегә кадәр бөтен гөнаһлар гафу ителә. Шуның өчен нисабыбыз булмаса да, мәсәлән, кемнеңдер 49 мең кесәдә бар. Барабыз, чалабыз. Кемнендер 16 мең булса, барыбер чалабыз иншалла. Ну, бурычка чаларга кирәк түгел, әлбәттә. Ләкин әгәр дә күпмедер акча булса, шушы корбанлыкка әгәр дә акчабыз җитсә, мустахаб, яхшы, чалыгыз. Инде әгәр дә 51 мең булса, нисаб булса, инде ул чиракта ваҗиб. Кылмаса, чалмаса гөнаһ була. Аллаһ субхана ва тааля өчен шушы көндә иң Сөйкемле эш, корбанлыкларның каннары агу. Ягъни корбанлыкларның каны агу, әлбәттә, аның мәгънәсе бар нинди? Кешеләрнең каннары акмасын. Безгә итләре дә кирәк түгел аның, Аллаһ Тәгаләгә дә итләре дә кирәк түгел аның, бары тик таквалык. Аллаһ Тәгалә безнең таквалык ирешә, безгә дә корбан чалган вакытта аның итләреннән бернинди дә Файданы күрмибез ул итләреннән. Әлбәттә, аның бәрәкәте бар, ләкин безгә кирәк булган әйбер, корбан чалу. Корбан чалдык, эш бетте. Ничек без аны таратабыз, ул инде икенче мәсьәлә. Шуның өчен бу көндә, әлбәттә, без сезнең белән корбан чалу белән мәшгуль булырбыз, Аллаһ Тәгалә Раббыбыз барыбыздан да разый булсын. Менә шушы ике көнгә без сезнең белән, җәмәгать, әзерләнәбез хәзер. Безнең әзерлек башлана. Алда әйткән хәдис буенча, Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи ва сәлләм әйткән, Беренче ун көнендә кылынган изге эшләрдән Аллаһ Тәгалә өчен сөеклерәк эш җук, хәтта җихадмы? Хәтта җихад. Иллә мәгәр, бөтен маллары белән, җаны белән җихадка чыгып кайтмаса гына. Димәк, без сезнең белән бу ун көндә әзерләнәбез, изге эшләр эшлибез, шушы изге эшләр белән үзебезне әзерлибез, иншалла, бәрәкәт алырга. Арафат көненең, Корбан көненең савапларын, бәрәкәтен күбрәк алыр өчен, иншалла, без үзебезне әзерләрбез. Ничек әзерлибез? Зикерләр белән үзебезне әзерлибез. Алла Субхана ва Тааля Хаҗ сүрәсендә әйткән, Вазкуру смаллахи фи аямин мәгъдудат. Аллаһ Тәгаләнең исемен билгеле бер көннәрдә зикер итегез, ди. Аллаһ Тәгаләнең исемен билгеле бер көннәрдә зикер итегез. Абдуллах ибн Умар радиаллаху ан әйткән, монда шушы 10 көн турында сүз бара. Ягъни нәкъ менә шушы 1-нче Зулхиҗәдән башлап 10-нчы Зулхиҗәгә кадәр Аллаһ Тәгаләнең исемен зикер итәргә кирәк икәнлеге дип шушы аят белән раслап, Абдуллах ибн Умар үзе һәм башка сәхабәләр, билгеле Бухарида килә хәдис, Билгеле, Абу Хурейра шулай эшләгән иде. Базарга барып, шунда Аллаһу акбар дип әйтәдер. Әлбәттә, хәзер Аллаһу акбар базарда әйтсәң, кешеләр качып китәләр, әйме? Ләкин элекке вакытта алар Аллаһу акбар дигәч, бөтенесе аларга кушылып Аллаһ акбар дип әйтәләр. Без әлхәмдүлилла дип әйтик, әр арты кешеләрне куркытмый, әй мату, субханаллаһ. Башка зикрләр белән, әй Аллаһ акбар кабиран вальхамдүлиллаһи касиран ва субханаллаһи букратан ва асилан.

Тәшрик көне соңгысына кадәр, ягъни Корбан бәйрәменең соңгы көненә, икенде намазына кадәр 23 намаз, фарыз намаздан соң без тәкбирне китерәбез, әйме? Фарызны укыдык, фарыз намазны кеше бер үзе булса да, җәмәгать белән булса да, барыбыз барыбыз тәкбир әйтәбез. Кайда булсак та, кайбер галимнәр әйттеләр, ул сөннәт, кайбер галимнәр әйттеләр, ул ваҗиб. Лә, ничек булса да, тәкбир китерәбез, иншалла. Шушы көннәрдә тәкбир китерү. Лә, ләкин без хәзер әзерләнү турында сүз алып барабыз, әме? Ничек әзерләнәбез бу көннәргә, нәрсә эшлибез? Бу көннәрдә тәкбирләр әйтәбез, зикерләр әйтәбез. Кайбер китапларны ачагыз, анда әйтәләр, мондый намазларны укырга кирәк, болай итәргә кирәк, төрле-төрле киңәшләр бирәләр. Без сезнең белән бүген бер хәдис укыйбыз.

Ничә буын бар? Һәрбер буынга көн саен, кояш торган саен садака бирергә кирәк. Күп бит әйме? Яни һәр буынга садака бирергә кирәк. Инде монда әлбәттә сахабәләрнең сорау туа, каян шул кадәр акча алырга? Безнең дә сорау туа, әйме? Әгәр дә бер буынга бер сум гына акча түли башласак, көненә 360 сум, көн саен, көн саен айга бер 10 мең чыгаймы? Әле бер сум гына түләсәң. Садака каян шул кая садака алырга? Шуңа пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям безгә шушы хадис белән аңнатты ничек ул садаканы бирергә. Я'дилу бәйнә снейни садака. Ике кеше арасында

Аның атына менәргә, җәйсә аның атына әйбер күтәрешергә, садака. Ягъни безнең бүгенге көн белән әйткәндә, әбигә автобуска менәргә, җәйсә инде берәр кешегә әйберләрен машинага тутырышырга, садака. Вәкалимәту тайибу, садака. Һәм яхшы сүз. Яхшы сүз, садака, яхшы сүз, инде монда бөтен изге сүзләр, бөтен тәхлилләр, бөтен тәхмидләр, бөтен тәкбирләр, бөтенесе монда керә. Садака, әлбәттә, әйме? Альхамдулилла, Аллаһу Акбар. Һәм кешегә яхшы сүз әйтү, әйме? Исәнмесез дә дип әйтү, исәнмесез, хәлләр, исәнмесез, кешенең күңелен күтәрү садака. Ва куллу хутватин ямшиһа иля салати садака. Һәм намазга бара торган һәрбер адым садака. Ягъни өйдән чыктык,

Бөтен изгелекләр садака. Бөтенесе. Ягъни монда дәвам итәргә була, әйме? Кешеләргә елмаю, кешегә киңәш бирү, кешегә чират бирү, бирү, үзенең үзенең чиратыңны бирү, башка-башка миллионлаган изге хәерле эшне әйтеп була монда. Болар бөтенесе садака. Димәк, җәмаат, Нәрсә әйтәсе киләдер, е? Без шушы Зулхиҗаның 10 көнендә Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән Аллаһ Тәгалә өчен шушы 10 көнендә кылынган изге эшләрдән дә сөеклерәк юк. Димәк, безгә каядыр мин, аһа, фәлән-фәлән намаз укыйм, фәлән булай итәм, булай итәм, булай итәм түгел. Мин ничек бу көннәрдә изге эшләр, кешеләргә файдалы эшләрне күбрәк эшлим микән дип уйларга тиешбез. Шуңа өйрәтә бу Зулхиҗаның ун көне. Әлбәттә! Әлбәттә, намазларын да күбәйтергә кирәк. Әлбәттә! Ураза да тотарга кирәк. Әлбәттә! Ләкин нәрсәдер бер әйбергә игътибар итү түгел, бөтен изгелекләрне арттырырга кирәк шушы көннәрдә. Раббыбыз Аллаһ барыбыздан да разый булсын. Раббыбыз Аллаһ шушы ун көннең бәрәкәтен күреп, үзенең рәхмәтенә ирешеп, Арафат көнендә, Корбан көннәрендә бөтен гөнаһларыбыздан арынып, аның рәхмәтенә ирешеп, җәннәт әһелләреннән булырга насыйп әйләсен.